Minquake a kan zohtu mipi hna, tutan podcast cu tulio ah thawngpang a lar bakmi a bikin US ummi kan si ahcun US thawngpang vialte a khuh bang khuh dihmi khi a si. Mah cu zeidah a si ti ahcun President Biden nih a fapa Hunter Biden kha a sualnak ngaihthiamnak timi president pardon timi te mah kha a pek. Le mah tikah atu kha na phone ah khin zoh la te zei bantuk news paoh kha zei bantuk news an na zohmi va si ko hmanh sila va kau law mihi kong lawngte hi tam deuh cu na hmuh lai. President Pardon timi hi tuzan ah hin uh, zeidah a si timi kha tam deuh kanmah nih ka theih tawk te te eh, ka, ka van chim lai ma cun uh, zei ruang ah dah President Biden nih hin a fapa Hunter Biden hi uh, pardon timi khi uh, ngaihthiamnak uh, Ngaihthiamnak tein luatnak a pek mu. Maka timi zeiruang dah timi kha kan van chim lai. Mah cun President Pardon hi president dang nih teh an tuah hna cio maw timi hmunphai zong kha tuzan cu presidential pardon timi kong kha tam deuh kan ruah lai. I tuzan zongah mi hi video a ka zohmi nan um ah nan umnak hmun cio ah dam in nan um lai ti a zumhnak ka ngei. te uh, ke ka podcast te hi te Minecraft ti tein ka van pekmi podcast te hi thazaang rak ka pe ding kan sawm hna ka Facebook ah a zoh duhmi na ma cun Facebook ah kan link te ka tar tawn i makha zong ah khan uh, thazaang pek nak ding te zong kha link te khi um le uh, makha zong khan thazaang pek nak khan bawm khok a si le ta tu ran caan zong ah tu bantukin namah hi biaruah kho ṭhan ding le namah sin ah tlawmpal tutan president kong tiah parliament kong kan chim kho ṭhan nak ding caan ṭha ka hmuh caah tampi kai lawm thazaang ka pe mi nan dih ka cungah kai lawm i tu tiang ahhin cun hihi ka podcast he zapi sinah tampi ke thawng ka thanh rih lo. Hititi hin ka tuah salam i a ka hmumi paoh nih kan rak hmuh te ko lai i hi hnu kum thla a thla hnu lawngah mi hi video hmumi zong nan hmu kho. Asinain atu cu ka thawk ka te si tikah zapi sinah kan thawng ka thanh rih lo. Hititi hin ka tuah pah lai le mah khan hi hnu tu ah zapi sinah phan kho deuh ding te khan ka van kal te lai i mah ka te kha van luhlan te van chim ta ka duh. Hi presidential pardon timi hi bakhat kan luh hlan ah zeiruang ah dah tu bantuk thawngpang ah hin hi tu ruamau hin thawngpang vale US thawngpang a bik an ti. Mi hi tu ruamau thawngpang ah President Biden nih a fapa Hunter Biden sual ngaihthiamnak kha maka kha a tuahmi hi itlonak thawngpang a lak ti ahcun President tuanbia ah hi bantuk in ke pardon timi ngaihthiamnak an sual in luatnak pek timi khi a um pengmi cu president kip nih tuahmi zei a si hmanhsehlaw zeiruang ahdah atu bantuk in a um ti si ahcun atu bantuk in thawngpang a ser ti si ahcun pakhatnak bik ah a fapa a si Cu pahnihnak bik ah mi hi a fapa he ṭaza an rak cuai hlan le khi a bia an rak ceih hlan te pawl zongah an rak ceih lio te pawl zongah khan Biden kha voi tampi an hal. Macun Biden i a biachim piaktu White House i biachimtu press secretary Clinton Pearl zong nih khan atu i pardon timi hi kan tuah lai lo US nih US daya yong nih an chimmi paoh kan cohlan ti khan an rak chin pengmi si sihmanhsehlaw atu bantuk ah taza cuainak ah khan taza an cuai mah cun kum thong thlak ding ti bantuk phai zong kha thongthlak ding pumphai zong kha se na te khan mah kha kha mah ke hi nu zarh kha zarh ni ah khan khawt a phan rih ding mi ka se sihmanhsehlaw mah khan hlan ah khan atu bantuk an president Biden nih khan pardon a tuah tikah khan zeiruang ahdah a si hnga timi kha Republican le kong seh Democrat le kong seh much independent zong nih khan an chuanh ngai mi kha seh i President Biden nih A fapa tuzaan ah hin keimah nih zeidah ka ruah timi nakin zeitindah an hmuh hna ning si, zeitindah thawngpang a kal ning si timi le presidential parliament i a tuanbia deuh kha ka van chim lai i mi hi cu khi legal lei a cawngmi nih cun an theih deuh lai na, tai kannih cu hiti khi thawngpang kan rel tawnnak le maa cun Hi bantuk in hi kong an chim tikah legal expert pawl nih an chimmi pawl phungning le a theimi pawl an chimmi hna pawl kan ngeihmi hoih tian le baca hi cu access dih si mah tikah khan legal in analyze kan tuah la lo legal in a that tha timi kha kan legal ke phungning le theimi kan si lo cana tein a tuan bia le a sil sin long kha kan van chim lai hi presidential pardon timi hi uh, US i ke Federalist timi ti uh, minthang mi uh, Alexander Hamilton timi le uh, George uh, uh, uh, zalo Virginia pa chu George Mason timi si chu maka pa ka chikhat te kan van zau lo lo lai mo uh, kai pel so la amin ka pel o thalo le George Mason ti si ko ya. Makhana pahnih kha nih hin bantuk in president nih hin Alexander nih hin a chuahpi mi si ma tikah Alexander nih hin Mitnung pakhat khi a ruah a sual lo tuk ning maw ai tlak lo tuk khin biaceihnak khi kan tong kho tawn. Mah caah cun President nih hin power ngei sehlaw khi a sual ti hmuh ko cang hmuh ko ṭung na tiin khi ai tlak lo tuk in dan pekmi te pawl hna khi ngaihthiam khawhnak nawl khi ngei seh timi kha a fawinak te maka kha a rak chuahpi le George Mason timi pa nih hin a rak doh. Natein kha donghnak cun Alexander Hamilton nih a tei le mah George Washington president si khan mah hihi a rak um cangmi si. So US i president ai thawk in mi hihi a um cangmi si timi kha naite i an tuah chommi hmuhphai si lo. US thawkka in rak um cangmi khi a si. Mah hi cu US constitution lawng timi US phunghrampi zong ah khan a ummi si le mah hihi president nih aho pawl dah hi ngaihthiam khawhnak teh carbon timi hi a pek khawh hna timi hi biahalnak ngawng ngai ka si. Mah si tikah US phunghram nih an chim ning ahcun ka hin keimah nih cu ka hmuh khawh ko i ka van piah ti hngai lo. An chim ning i keimah keimah ke an leh ning ahcun Limit timi khi rikhiah a ngei lo. Aho zeibantuk minung paoh khi a ngaihthiam khawh hna. Pahnih lawng hi ngaihthiam khawh lomi president nih nawl a ngeih lomi um. Cucu zeidah a si ti ahcun pakhatnak ah US ram cu federal cozah timi le state cozah local ti kan phunthum deng khi kan um tikah State nih amah tahchunhnak ah Texas nih khin pakhatkhat Texas nih taza a cuaimi kha president nih khan ngaihthiam khawhnak nawl a ngei hna lo. President nih ngaihthiam khawhnak nawl a ngeihmi hna cu cozahpi federal cozah timi kha makha cozah nih khi uh, ṭaza a suaimi te pawl le uh, bantukin sual kawl i dan a tatmi hna lawng kha ngaihthiam khawhmi a si. State nih an tuahmi kong ah ai thlak kho lo. Mah cu local timi ti city pawl nih uh, pakhatkhat khi si uh, sizung zalo uh, court zung zung te pawl an kalpi mi taza cuinak te pawl kha ai thlak kho lo. Anih nih a tuah khawhmi cu federal timi nih uh, uh, khi Nifatin ah sual an phawtmi hna lawng kha makha hna lawng kha ai thlak kho. Pakhatnak. Pahnihnak ah impeachment an ti le ti impeach an ti le khi uh, a bikin cozah riantuanmi federal cozah riantuanmi tahchunnak ah uh, US ah senator kan ngei uh, House of Representative kan ngei hna te mekhin hna pawl khi example la chu mekhin hna pawl khin uh, khi amma senator khi House of Representative ni

Senaih nih khan example a tawinak kan chim ahcun Trump zong kha House nih khan impeach an tuah. Nain Senate nih an block. Le impeach US cozah ahcun impeach timi kha House zong nih an tuah i Senate zong nih an tuah hau. Atu atu lio ah President Biden i ke a tuh i Homeland Security ke Secretary ṭuan lomi Alejandro Mayorkas timi Alejandro Mayorkas timi pa kha mah pa kha Congress nih na rianṭuanmi a hmaan lo na rianṭuan ning cozah rian na ṭuan lo ti khan impeach an tuah sual an phawt le Kei khi sual an phawt hna te khan Senate ah a phan. Senate timi ah a phan le Senate pawl nih khan atu lio cu Democrat nih tam deuh an uk lio si caah khan an biaceihnak an thuahpi lo tikah a rian khan chuah ngah lo. House zong nih na sual an ti, Senate zong nih na sual an timi hna an chuahmi hna cu maka office zong ah khan ṭuan ṭhan an ngah ti lo le an rian khan an chuah hna. Maka hna pawl kha president nih ngaihthiam khawhnak a ngei lo timi pahnih te kha a bik in an van chim si makhalo paoh kha cu thongtla zong te thongtla paw zong kha ani cu a fel bak thong a tlak chung ah kum hra thong a tla cang thong tla na zong a zoh chunh tlak si ti cun president nih a sualnak ngaih thiam e thong khan a chuah khawh hna makhan ba sen na te in me hi pardon timi hi sualnak an tlaih cangmi hna kha tam deuh cu an chim mi se a sual tiah cozah zong nih na sual an ti hna khan cu makan hna pawl kha an ke president nih khan luatnak a pek hna an sual ke an sual lo tinak sa lo an sual hna te khan an luat thiamthiam tinak tu kha a se la president le makhatik a khan mi hi atu ka chim man to khan phun ni long te makha long kha president ni nol ngai in kha se federal hi ai pe tlai mi long a khan ani chu nol ngai le thongtla pakhat ong kha khi state state level a tlami pawl kha cu state i governor ti state i governor nih khan khi atu bantuk khan harden a tuah khawh ve ṭhiamṭhiam na makha bantuk te khan mah le level tete khan a um dimi sele mi hi presidential uh, pardon power he ke abapi abapi te ka khoro har ngai mi ke se la power ngai te ka na luat an ti na cha an luat bak la atu President Biden nih a fapa kha na luat a luatnak kha a pek tikah atu nih atu ah federal cozah nih a zeiruang dah khi luatnak a pek tinak zong kha kan van lut ṭhan ti lai i tei makha kha an tawng kho ti lo a fawinak in cun tei makha a luattermi kong ah khan i president hi an power US i president hi power a ngei tuk na a ngei tuk ti khi vawlei cung rampi i power ngei bik thutden a si ti si ko na te khan a hman ṭhiamṭhiam na te makha i ke nak mei a ngan deuhmi cu minung pakhat kha luatnak bak a pek khawh ko hna Hmakhat te ah khan khuaruahhar ngaingai kha si le US i president power an ngeih dan te le mah kha si tikah le atu i tuanbia ca te khan si le Biden hlan ah hin uh, President Biden hlan ah hin Trump lio zong ah khan uh, hi Atu bantuk khan luatnak a pekmi kha an rak um pah hna. Anih President Trump lawng kha cu controversial kan ti an ti i te ke zelo ngai thawngpang ke a lang ngai a ruang cu a si lo ning tuk deuh khin a tuah ti khan an timi khi controversial ti duh dak ka si le te le a biapi bik in Trump lio i President Trump a ṭuan lio ah khan loan a pekmi hna chungah khan a biapi deuh in ke a si lo ning deuh in a luan tuk tiin ruahmi cu Charles Kushner timi atu i Trump i a fanu i a vapa i a pa kan ti ko la cite Trump i a fanu i a vapa i a pa kha tax na pe lo ti ke mi na hlen tax na hlen hna ti um pai do rawl khan taza rak choi mi kha ani kha luat na rak pek tu lo bang cu France i ambassador si ding khan nominate a tuah cang le Charles Kushner ti mi ma cun 2016-17 lo tong pawl i a campaign manager sami Paul Manafort tong kha luat na pek Steve Bannon ti mi te pawl tong te ma cun Roger Stone ti mi

hlan deuh ah khan President Obama mi ha cu President Obama he tlawmpal te khi a dai ngai le mit tampi a luatter hna na te khan pakhat te tlawmpal te mi lung a van la mi kha cu cha the a Chelsea Manning timi Chelsea Manning timi se i ani kha USA ralkap information pun cu te ralkap thawngpang thup ding mi zapi sinah cawk ṭhanlomi pawl kha Wikileaks timi Julian Assange timi pa kha nan van theih a theimi nan mah cu makha pa nih kei a rak dirhmi Wikileaks timi ah khan a rak pek le makha thawngpang makha US ralkap kei ca pawl kei kong kha makha kha zapi sinah khan a rak lang mah te ah khan tazaan rak tazaan rak cu i makha nu kha President Obama nih khan luatnak rak pek ve. Nama khalu kan controversial ngai se. Bantuk ke US ralkap kong bak a sami mipi sinah a ho paoh sini a bik in China, Russia te paoh te US ral simi nih kan ralkap kong an theihna dingah bantuk an thawng pah. Zapi sinlang in a chimmi cu ke treason an ti le ram i ke uh, dalan an ti hna ma cun thil yo bihar cun kan mah le hor cun me ke uh, tesa thok an tilo te ram hrawhnak a tuah mi se ti khan uh, zeruang da bai obama ni hin ngai thiam ha ti mi khan a be hal na rat tam ngai ve na te khan ani kha ma kha obama chin lo ma kha deu kha tam deu cho rak mu mi kha se ma obama ma cho George Bush cho tam tok alang lao Le George Bush hlan ah khan uh, hodah si ti cun Clinton ka si President uh, Bill Clinton ka mu. Le President Bill Clinton hu uh, ke uh, an uh, anau kat kar se uh, a u nau pa pakhat semi ani yong he Roger Clinton timi kha uh, takhan ama long ka a u nau ka sewe ni zong kha ngaihthiamnak kha a rak pek. Mah tikah atu ah Biden nih a fapa a pek. Mah cu Clinton nih khan khi a unaupa kha a rak pek ve. Mah cun zalo nih Trump nih khan a fanu i a vapa i a pa lai lei cun zeitiah an i pehtlaih ning ka tel cu khi a fanu i a vapa i a pa han va si ko seh te ma kha zong ka ai ke chungkhar kha chimlunak mu an chungkhar lila minung kha ngaihthiamnak a rak tuah ve la George W. Bush zong kha ke zai ngai ngai ka rak lang lo na te ka ni tu kha ke Iron Control Official mi te tu i President uh, Ronald Reagan lio thongs ro te ma khai uh, secretary rak tuam mi defense secretary rak tuam mi paul kha uh, ral tuk nak zalom iran sina mai thar kan zual lo ti kum pai khan seno congress sina an nak chin mi kha ma kha hum pha an hlen na ti nak khon ta zan nak choi na ma khan ha paul kha ngai thiam na rak to na la an kha cho Cutuk cu controversial timi maw atu bantuk ke a chungkhar minung an si lo te ah khan a um tuk lo. Le Jimmy Carter lio zong ah khan anih tu kha controversial timi nak kha Vietnam US ahcun kum hleiriat in kum kul le kum ruk kal lak hi saruak a ti ka pet lo cu maw mah hi kal lak hi selective service timi maw ral ke ka luh na ringah khin min cazin ka pek ni peng se la mah ka lio ah khan Vietnam War ah khan ke Vietnam War lio i te Vietnam War Vietnam val kan dik la te mah ka lio i khan Vietnam ral kha ke a duh lomi kan dik la cu mah ah khan draft tuahmi kha a duh lomi pawl kha draft timi cu ke ral her cun kal ve ding pumpai kan te draft tuahmi kha makhana pa duh lomi hna pawl kha an kum ni le uh, selective service ti me khan cazin pek ding i ke se an pe du lo makha pawl kha da zan rak choim hna ka makha hna pawl kha minung thong ni le arak ngai thiam bar ve hna mo zalo ni kan uh, ke Jimmy Carter ti mi ni ka rak ngai thiam bar ve hna ma chun uh, General Ford ti mi ni hen General Ford chu President Nixon si lo vice president to mi kamo la makha ni khan President Nixon kha ah a rak ngaihthiam ve. Le anih tu kha ke na sual ti khin biakhiahnak an tuah rih lomi a si. Mah caah cun ke a va sual an hmuh zongah ka ngaihthiam cang timi kha a tuahnak a si. Le anih zong kha ah President Nixon zong kha atu i ah Gerald Ford nih khan president zelonak a resign Nixon ka resign le tuah lamah ka president van si khan ngaihthiamnak kha tuah le election hnu zong khan a rak sung thai a ruang cu ma kha Nixon kha a ngaihthiam ruang a si ti khan bia ke tuanbia thiam tampi nih khan an van an tialmi kha um le te le Nixon cu zalong da ke president sinak idea timi lam cu thangpin in chang thei su le Watergate in se lete Watergate building i Democratic pawl kha an an be chei mi a ngai hna ti phung pai deuh khan da zarak chun ka se lete ma kha scandal an ti le maka thawngpang hoi deuh khan taza dak chuai taza chuai ti chu ke impeach to an ka tim le maka kha ama kha resign diam angol te ka khan impeach zong kha an to kho thai lo na te kha asol kha an kol them them te ka maka kha nixa zalo salo ne Gerald Ford ni khan sol na na rom mu tek longa ka ngai thiam jang ti khan har den arak to la maka controversial ngai mi se le amah Richard Nixon uh, lila zong ne khan ke ani zong he ne hin uh, team atu leo team srar timi ke teams a US cun union kan til te rian tuan mi pawl ke ana ke group pakhat hin kan sang ha le maka ka ke union timi group pakhat ka member la ngala team srar timi he angan ngai mi union in se ma leo i ke team strike i an hruaitu kan ti lo cuti an president kha makha zong kha ngaihthiamnak a rak tuah le makha kha ke compound controversial mi ke rak si pa le ate kan makha kha ke nai hrawng i kamma ke richard

ngaihthiamnak le president tampi nih hin an rak tuah ciammam ti rak si tawn kho. Mah si tikah tutan ah President Biden nih a fapa Hunter Biden hi ngaihthiamnak a tuah tikah hi tuan do ka van chim bantuk khan Zapi ka kan la an lau. Zeiruang dah tuah? A ruang cu a fapa si. Mah cu amah hrimhrim nih khan zei bantuk bauh in taya zung nih ti biaceihnak zung nih zei bantuk biakhiahnak pawl chuak seh law ka cohlan lai tiah khan a rak chimmi kha si. Mah si tikah zeiruang dah President Biden nih a fapa ngaihthiamnak hi a tuah? A fapa cu amah Delaware amah umnak state lila nih te mah hi lila nih kha i i federal nih uh, cozah nih khan uh, teta an rak cuaimi ka se meithal asilo nih kha register lo nih register to lo mi meithal na tlai na kan timi kha pakhat nak ma cun uh, maka meithal a ngei lo nak a thlen nak na kong meithal a ngei ko na te a ngei lo ti a thlen nak na kong ma cun pahnih nak cu tax a pe lo timi ruangah khan tax kong khan California lei i tax a pek lonak kongah khan makha pahnih deuh kha si. Mah si tikah atu lio ah makha ning kha tining te si khan cun kum kul le kum nga kha meithal ka ngei lo ti thlennak kongah khan kum kul le kum nga tiang thong tlak kho ka si. Mah cun tax pek le pek lo kongah khan kum hlei sri tiang tlak khomi ka si. Makha si tikah atu he thong a tlakning na tla lai zeidah na tuah lai timi biakhiahnak an tuah hlan ah atu lio te a pa nih President Biden nih ngaihthiamnak a tuah. I ngaihthiamnak tuahmi hi kha ka ngaihthiam ti lawng kan dih sehlaw tampi nih hin a bik in democratic amah a phang lei nih khan an theihthiam dolo ti khan zumh a si. Sibanselo tutan i A tuahdan hi cikhat te maw ka van in. Nan van hmu kho dak ma? Mei hi a fapa le President Biden le a fapa Hunter Biden cu a si te. Mei hi a fapa hi zeiruang atu bantuk a chim bantuk khan ka ngaihthiam ti lawng khan a sualnak hi ngaihthiam a si ti khan ngaihthiamnak kha tuah sehlaw a dih ko lai ti khan tampi Democratic lei kha cu an zumhmi si sihmanhsehlaw a chakmi cu January thla kum thong i kum hlei in December thla ni khat te kum thong i kum kul le kum li karlak chung vialte kha makha chung vialte a tuahmi paoh kha ngaihthiam dih ti khan ngaihthiamnak a tuah Tahchunak ah tax ke a pek le pek lo kong i a sualnak le meithal a ngeih le ngeih lo kong i a sualnak kha ka ngaihthiam ti sehlaw a dih lai democratic lei tal kha cu an dai lai ti khan zumh a si. Sihmanhsehlaw tu cu January thla ni khat in kumthong kumthong bun hlei lin kum tu ke december thlan ek khat kumthong ni la kum kul kum bi tiang kha ka ngai thiam kum sha chung ato mi ve de kha ka ngai thiam ti mi sit ya khan democratic lei la zong ni khan ke an khro har zai ruang da zai tin da si ti mi kha an khro har mi kha se ma ja chu atu yi zapi ni Atu bantukin hi thawngpang kip ah khan a van ṭuannak kha a si. Hunter Biden hi drug addict timi khi cu sii lei in khi sii nih a suaimi khi a si ti ah khan form phi zong ah khan ṭha tein ka phi ko hua lo ti phun phai deuh kha a kal mi a tuan bia tampi cun nan theih ko cang cang kha ka ti lo tiin pardon kong deuh kha chim kan tum si caah mah caah cun Hmakhat ah khan Biden kha a tuah ahcun Democratic amah lei lila minung zong nih khan zeitindah a si ti kha cu ko cang. Mah tikah a pik in Republican lei lam cu chim a um ti lo. Naasih Trump lila zong nih khan khi a ruahnak zong kha van chim le te mai khi khi a khuaruah har ning khi va si ve ko cu. Le a zei si zong ah Minung sinak in Biden, President Biden nih a fapa ti a ruah tikah ka fapa hi president ka sinak general chan na kul a dih lai i i hlei kuan dih lai te na kul a dih lai le ma cun uh, na khit na ka dih bak in Trump nih na kul lila ah uh, president tuan tikah a sualnak i Trump nih a ngaithiam la lo ti kha a ruahnak ah ruangah pakhatnak a ngaihthiam lo lawng si loin a sualnak tu kha a kawl chinchin lai ti a phan ruangah ti kha pakhatnak khan amah lei minung nih khan an zuk zongah khan a ngaihthiamnak se timi kha pakhatnak an chim nachun January thla nikhat kum thong kum hlei li in December thla nikhat kum hra chung vialte zarwa theng la atuah timi kha biahalnak kha a um te ka maka kong zongah khan tampi nih zummi cho Mehika lak chungah hin China le bikin Turkey ram hrawnghrang in business an tuahmi i phaisa an ngah ning kong te pawl kha mihi pawl hi a si lo ning hna si sual hnga maw timi kha an hlethlai chinchin lai timi kha an phang i an hlethlai chinchin ahcun a fapa sualnak an hmuh chap ah amah zong kha khi ai tel kho men timi kha an zumh caah kha tu bantukin mah kha nihin mah ni tiang tang he a ngaihthiamnak ka si timi kha zumhmi si mah cun khatalei ummi tu cu a fapa bak si mah tikah Minung sinak ah president a si ko zongah a zeizong vialte ah US ram ahcun zeibantuk vialte hlan ah you are a father timi ti. Nang cu pa na si timi kha pa dirhmun kha pakhatnak a chiami hi US ram hi an si tawn. Mahtika President Biden nih hin a pa sinak in hi a ngaihthiammi si a dangdang a um lo timi kha a chimmi zong kha an um fawn. I Mi hi bantuk ngaihthiamnak a si ti ahkhin tam deuh cu mah ruangah a ka ngaihthiam ti kha a dih. A nih tu cu a ni le thla tiang kha a chim tikah khan biahalnak tampi a chuakmi hna tuzaan ahcun khi kan van i ruah deuh duhmi kha si fawn. Le A nithlar khi an tuak tikah cun Biden kha hi a pawngpak hrimhrim khin hmakhat karlak ah khan khi campaign ti president si a rak a cuh lio ah Russia he pehtlaihnak ka ngei lo China he pehtlaihnak ka ngei lo a rak timi pawl kha a kan hlennak hna a lang kho men timi ruahnak zong kha a khi makha ruang ah khan a ni kha khi bantuk khan a van chim duhnak kha si le hihi zawn ah hin Democratic lei zong nih hin uh, an ruahnak a um. Macu Republican lei zong nih an ruahnak a um. Democratic lei nih zeitindah tam deuh nih cun mi hi cu ponghman a si ko, tuah cio mi a si ko. ti kha an van chim. Republican lei nih cun mah hi ruangah hin US President ke uh, le nawlngeitu hi mipi nih an zumh lonak hna si. US ah aho hmanh uh, ke phung tang ah kan i khat dih timi hi a um lo. Power na ngeih ahcun phung kha na buar khawh, na lonh khawh ti kha an chimmi a si. Mah cu mi hi zeidah a chuahpi khawh rih ti ahcun Trump nih hin a duhmi minung paoh khi a ngaihthiam hna tikah Democrat lei nih khan zeihmanh chim khawhnak nawl an ngei ti lo. A ruang cu zei a tuah poah Biden hmanh nih a fapa a ngaihthiam ti khan an ti cang lai caah khan Trump nih hin January uh, 6 lio i khi power transfer te power uh, transfer tuah nak dingah zalo certify te uh, vice president nih Biden nih a tei ti min rak thut nak ding ha khan naka khan capital ti US i uh, cozah am nak ah khan Sandrapian mi pawl an rak lut i mah hna khan minung tampi an tlaih hna. Mah hna pawl zong kha a luatter dih khawh hna. Mah hi ti khan zeihmanh Democrat le nih khan chim khawh kan si ti chimnak nawl kan ngei ti lo. A ruang cu Biden nih khin uh, mupung a buar, president power a buar, president nawlngeihnak a hlok hi uh, amah pumpak caah a hman, a chungkhar caah a hman caah Trump nih zei a tuah poah zeitik hmanh ah cun kan soi kan soisel kho ti lo kan kham kho ti lo timi kha democrat lei nih an ruahmi si republican lei zong nih khan maka kha trump a duh lomi zong nih khan maka kha ruah vemi si cun trump lila cha zong ah hin mi hi khi trump thawngpang tha si kan ti ko la ti a ruang cu a ruah taktak ko lah. A duhmi minung paoh kha ngaithiam hna sehlaw an soisel kho ti lo. A ruang cu Biden zong nih a fapa kha a ngaihthiam. A ruang ai dan zong ah khan an zoh dingmi, tuanbi a taang dingmi khi cu zei ruang a timi nak kha Biden nih a fapa rak ngaihthiam timi kha a tuanbia a sang te lai. Makha kha makha lawng kha mi tampi lung a lut lai i makha ning khan voh kan kalh tik zong khan voh khi a si tawn. Mah ca cun makha kha Trump caah cun mi hu khi caan ṭha taktak si timi kha mipi lungtun ah khan a ummi si. Cucaah cun a dik a dik lo timi kha cu nak khan zeidah si te cu mihi nih zeidah a chuahpi te lai timi tu kha a hnu zultu kha a biapi mi si cang a dik le dik lo cu phungning te si caah a tuah kho caah a tuah mi si phungning te khan ke not on caah a tuah mi si caah a dik tinak se phung hoi in cun a tuah khawh mi si caah a tuah le Biden kha Mah a tuah ruangah uarlonak le a rak uarmi pawl zong nih uarlonak an ngeih ahcun mah hi a hnuzu pehtlai le lawng, lawng, mah lawng kha si cang. Zeitihmanh khan Biden khan a tuah kho lo tiin khamnak nawl Supreme Justice, Supreme Court zong nih khan khamnak nawl an ngei lo. Mah si tikah Democratic lei caah cun tam deuh khi thawngpang chia kan ti ko lai cu teh Republican lei ca cun thawngpang ṭha a si. Asinain Biden hi a ngaithiam te lai maw timi kha Biden caza a fapa caza an rak cuai lio ah khan biahalnak rak chuah tikah a ngaihthiam te ko lai timi kha zapi lung a um. A van ngaihthiam te tak tikah le Zohhmanh hi a ngaihthiam ko cu power an power an duhning an hman ti kha a van chuak ṭhan an si. I a cheu le bang nih cun a kan hlen ti kha an ti le mi hi cu anih zong kha a fapa hi bantuk an ṭasa cuai ding an rak kalpi lio te pawl lio ah khan president cuh ding kha a rak i timh rih caah khan ka ngaih thi ke US nih ṭaya zung nih te biaceihnak zung nih a chuah pin buk a cohlan timi kha thimnak a um hlan ah a rak cohlami si le thim na a cuh lio si te sorry thim na a cuh lio ah khan a rak cohlami si natein debate an vun tuah hnu khan zarh hnih hnu pang hnu ah khan president cuhnak khan a ngol hnu makhat hnu tu ah khan a lung a thlangmi ka si ti ka si asinatein ke ama thawngpang chimmi nih thawngpang hlatmi nih an chimmi tu cu zapi sinah cun president Trump le president Biden nih kan tefa pa hi ka ngaithiam lai lo biaceihnak zong nih an bia an khiahmi paoh ka cohlan ti kha a rak ti ko natein zapi hmaiah a chung lei minung hna sinah khan cun khi option timi te khi a lam ka on ding khin a rak i ruah balmi khi se ma si tikah zapi sinah cu takhan rak thiam ka ti president hi rak i cuh thai ta tak se law a ngaihthiam lo kho men taktak ko. Natein president ai cuh lo. Sungh ding a ngei ti lo. A fawinak in cun. Mehi ruang ah khan president khen tlin lo nak zong um ti lo. President January thlan na kul tiang kha a si thiamthiam ko lai ca khan. Ma ca chun a ral that ruang ah khan. Sungh ding ka ngei ti lo. Ka tuah khawh mi cu. Ka fapa ka chanh lai. Ka fapa he do kho ti lo ding ka khamh lai i. a nunnak ka fapa zong ai remh si ahcun pa a pa dirhmun in khi ka, ka, ka dirhmun a tling tinak kha a chim duhnak deuh khi makha deuh kha a si tiah khan mifim tampi nih khan porhdahnak an tuahmi si. Le a dik a palh timi kha cu atu kan chim bantuk khan phungning te cun a tuah khawhmi si caah a tuahmi si. A ruang cu atu kan kan chim bantuk state nih an tawrem state kong a si lo tikah federal kong le a si tikah khan president nih nawl a ngeihmi si. Mah ca cu a tuah khawhmi si. Le a hmaan le hmaan lo tinak khan meihin ei zeidah a va chuahpi timi tu kha khi bia tampi i ceihmi kha si. Meihin nih hin Democratic Party hi a hrawh chinchin lai. Mah cun atu lio ah Trump a vaukvauktu pawl hna tampi khi elite an ti te US ah ke politician te pawl a hua cangmi power ngei tukmi a huami hna pawl te ke me khi hna pawl ca le bang ni le bang ni khan chun zo ko he US cho phaisa ne ngai no hawikom tha na ngai chungkhar ke athomi na ngai ahcun na luat kho timi hi US ahcun a hman tuk timi kha a a langh chinchinnak kha a si timi kha mipi nih khan hmuh khawhmi a si. I a donghnak ah pa dirhmun in a kan zotu ma cun zong kha van i fal ve cio le te pa dirhmun in a tuahmi hi a hman na ti maw si lo la a ram pi pakhat zoh in a tuah ding si lo tiah dah na ruah timi te zong kha biahalnak cu rak i tuah ve te law nangmah te khan biakhiahnak rak tuah tu zan ah zeitin bia na khiah lai ti kha kan chimnak si lo na tin Mihi hi a donghnak si lai lo. A ral thluahmah te lai. A ral thluahmah te lai. A ruang cun nawl US phunghram pi nih nawl a pekmi si caah kham khawhmi si lo. Mah caah cun President Presidency Parliament timi hi a thong thong in kumkhat an tuah lomam hna seh. Tam deuh cu thongtlami, marijuana in tlaihmi khi Pawlnak kha a caan kum nga kum hra tla ding ma kum nga an tlak cang cun an nun thong ah an nun an fel kha cun bakhan pawlnak kha ngaihthiamnak an tuah hna hai ti pumpai zeitindah tahchunnak ah thong a tlami si cun okay request to ko se ma pa he ke chim piak tu ke ngai hau ko chop te president sin a phak ko na ri kan chim piak tu ke ngai ton hau le president Trump zong nih hin a tuan tikah hin tampi a ngaihthiam te hna lai. President kip nih tampi an ngaihthiam mi hna seh le Obama le bang kha cu tam taktak a ngaihthiam hna. Mah caah cu mi hi cu thil thar a si lo. Nain chungkhar bak a van i tel tikah khan atu bantuk thawngpang a van sermi kha a si. Le tuzan ah a ka zohtu mipi vialte hna Namma tein Pathian a rak dawtu van kha cu kei cu thil sining deuh kha ka van in chimhmi hna ka sal tuzaan ah na van tarpi ca kan lawm i ka van chimmi chungah khan ta perh sualmi ma cun ke cakuatnak te zong si se le te kha zong te cun nai perh kha lung khan rak chim te ko a ruang cu kai palhmi ka remh khawh lawngah khan le atu bantuk kan chim hna tikah a hmaanmi a dikmi thawngpang a dikmi thil kha lawng kha kan chimh khawh nak hnga ding kha kai zuammi seh ke pelh sualmi te ma khan le ke biafang te si zongah number te si zongah mins zong kai pel sualmi ma khan cun rak ka chim mo ka remh lai thawngpang a dikmi kha nan sinah phak khawh dang nami kha kanmah ka rin seh A chiat le a ṭhat kha biakhiahnak tuah si loin thawngpang hah mah hihi a cangmi si ti in pek hna i nanmah nih a ṭha maw ṭha lo zeitindah hmailei ka kalpi ve lai timi thil cu nanmah biakhiahnak cungah a ummi kha si thazaang nan ka peknak cungah tampi ka hla ka ra ṭhan lengmang lai caah thazaang na ka pe u a ka zohmi ni khat nih nan hawikom nan chungkhar zong kha hihi share nak bia khan na ka tuahpiak u law hi man quick timi ka podcast te hi thazaang nan ka pek hna dingah kan sawm hna. A kan talpinak cungah tampi kan lo mi hnu video ah kan i tong ṭhan te hna lai. Welcome to my podcast show, where I'll share great stories with you every week. Thanks for listening.